yankɔ abusuafoɔ sɛdeɛ yɛka no yɛwɔ asante atom south uh, yɛne uh, munisi chief municipal executive na nkasa mc ɔnambo alexander frimpon na ɔkyerɛ kwae a eh, ne manfoɔ ne ghanafoɔ titiri mfa so na sɛnea precautions aba yɛn horo yɛn nsa daa ne daa nyinaa no ɛkwae a yɛbɛfa so ayɛ na ebinom yɛ by na mc ɛɛyɛ ɛde akyerɛ yɛn nti sɛdeɛ ɛɛ eh, mc egu so a ɔhohoro ne nsa no ɔhohoro nsa no nyɛ sɛ wosuo mu a bɛɛ seconds bi no ɔhohoro awie daabi ɛmoa no sɛdeɛ ama mpanimfoɔ a twenty seconds.
at least ɛsɛ eh, wotumi hohoro no bɛɛ twenty seconds a with running water nti. Uh -huh,
nti wɔwie a ɛɛ wɔde tissue no bi wɔte bi na kyɛ sɛ wɔde tissue no bi apepa ne nsa kamakamakamakama. owie na wɔn wɔ dustbin box bi mu a ɛɛ wɔ hɔ na wɔde atum kamakamakama papa wɔwie sɛ wɔn ni sanitizer no bi wɔ hɔ aha.

Yɛhyiaa last week ɛma yɛde nneɛma agugu kwan mu. Yɛdi kan yɛate team, uh, emergency response team a ɛyɛ doctor, municipal superintendent, uh, medical, medical doctor wɔ ha, ɔwɔ Dwaso hospital hɔ no. Ɔmo, ɔmo adɔktafoɔ no nyinaa panyin, ɔno na ɛyɛ lead. Ɛna health director ɛka ho. Ɛna yɛwɔ uh, emergency services te sɛ ambulance ne ade. Ɔmo nyinaa ka ho, environmental officer. a yɛatete mu a wɔyɛ no tɔ nkyɛn a, security agencies no nso rehwɛ for the implementation of the presidential directives a every week ɛba no. Nti yɛgu so a yɛyɛ. Na assembly no wobɛhwɛ sɛ yɛde eh, Veronica bucket ne samina nsuo asisisisi baabi. Yɛakyekyɛ eh, hand sanitizers ama various offices no. Ɛno ɛtɔ nkyɛn a yɛ market no yɛde yɛ start de Veronic car bucket ɛkɔ wokɔ dwaso junction wo na wokɔ dwaso market wokɔ obogu market wokɔ asankare nom a wobɛhu sɛ baabiaa no yɛde samina ne nsuo akɔ sisi hɔ nom yɛgu so a yɛkyɛ kɔ other communities no local government deɛ no nso manya no nteɛ sɛ nnɛ ɛna ɛbɛyɛ ready a yɛbɛkɔ akɔgye no wɔ Kumasi. yɛgu so de biribiara ɛkɔ so kamakama. Ɔnabɔ sɛnea ɛɛ yadeɛ yi baeɛ covid nineteen baeɛ nkuraase bi te sɛ nkuro nketewa mu no yɛnhyɛ dɛ nhu sɛ ɛɛ mpo ɛdawubo no bi kɔ hɔ nom wɔayɛ papa a woda asambere ano yi ebi atumi aduru nkuro bi te sɛ nkye samono ne saa akome so no deɛ ɛkeka ho. yɛ yɛabɔ dawuro ɛnaano a team no yɛhyiaeɛ no public health emergency management committee team no hyiaeɛ no deɛ yɛyɛɛ ne sɛ Yɛne yɛmaa assemblyman biara ne ne unit committee ne nan ɔhene a wɔwɔ kurom hɔ hyiae, ɛna wɔyɛ di kan yɛ nkyerɛkyerɛmu yareɛ no ho. Yɛdi kan ma information centers a assemblyman no anɔpa biara no wɔde education no ne announcements ne kɔ ɛkwan a yɛbɛfa so deɛ wobɛyɛ the do's and don'ts nti yɛgu so a yɛyɛ saa de no tɔ nkyɛn a Ɛɛ, kuro biara a chip compound anaasɛ health centre wɔ hɔ no nso yɛde ahyɛ in charge ne nsa sɛ ɔno nso ɛwɔ mu a ɔbɛkɔ ɛyɛ community information centre na wakɔ kasa kakra de akyerɛ ɔman no by way of education. Ɛna NCC nso ɛwɔ yɛ assembly ha nso ɛde van ɛnam mu a wɔyɛ saa nti no yɛyɛ education no paa. okay okay honorable ɛ eh, asante akim south west wɔn da wase because ɛnna wɔne asɔfoɔ ne hyia na wɔatumi awie mpaeɛ na ma biribi atumi akɔnkan wobɛsi yɛ biribi ma ma yɛ na mpaeɛ twa toɔ koraa ɛboa na adeɛ bi a ɛha yɛ adeɛ no ma biribi ɛyɛ ayi na biribi atumi akɔnkan deɛ di kan no ɛnam sɛ yɛ ha so na asɔfoɔ bebree na ɛwɔ ha na yareɛ no nti yɛmpɛ sɛ nnipa bebree bɛhyia faako no nti Yɛn yɛn a yehyiaeɛ bɔɔ saa mpaeɛ no nyinaa, wode assembly adwumayɛfoɔ ne asɔfoɔ no ka ho, yɛyɛ 20 ɛna yɛhyiaeɛ na yɛtumi tetee yɛn mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a presidential directive no yɛn violate nti yɛn nyinaa yɛyɛ 20 pɛ ɛna yɛhyiaeɛ a yɛde yɛyɛ frɛfrɛ asɔfoɔ no bi presby methodist pentecost cac assemblies apostolic salvation army yɛfrɛfrɛ asɔrefoɔ no mmaako mmaako mmaako bi wɔ hɔ nso ma mmienu saa na yɛhyiaeɛ a wɔabɛbɔ mpaeɛ de atae president deɛ no akyi. Nti ɛnɛ mpaeɛ a mebɔ ne sɛ ɔno ankasa Nyankopɔn wohwɛ ɛnaa no a na Israel ɛnaa no a na Israelfoɔ ɛnam a yareɛ wɔn kɔyɛɛ bɔne a yareɛ Nyankopɔn de yareɛ kɔduaa wɔn so no Israelfoɔ nuu wɔn ho a wɔn srɛɛ Onyankopɔn no, Israelfoɔ srɛɛ Onyankopɔn. Onyankopɔn hyɛɛ sɛ wɔnyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛyɛ wɔwɔ, na sɛ obiara dane n'ani de hwɛ a, Onyankopɔn de ayaresa adom no. Saa pɛpɛpɛ na nnɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo gyina so a wayɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnane yɛn ani nhwɛ Onyankopɔn. Enti yɛadane yɛn ani ahwɛ Onyankopɔn nnɛ a yɛnim sɛ dane a yɛadane yɛn ani ahwɛ Onyankopɔn, Onyankopɔn bɛnam so de ayaresa, ayarehwɛ ne yareɛ no ase tu de adom Ghana nyinaa ne ne titire Asante Akyem South ha. Nti yɛda asɔfoɔ no a ɛbaeɛ no ase, yɛda yɛn man ma nso ase. Obiara nhwɛ ne ho yie na yɛn avoid unnecessary social contact na afei yɛn yɛn yɛn practice social distancing no na ɛbɛboa yɛn. Wei nso ɛbɛtwam, yɛda Onyankopɔn ase. Amen amen enti honourable Alexander Mfrempong ɔno na ɛyɛ MC wɔ Asante Akyem South Municipal ana watumi ewie kura wɔbɔ mpa yɛ ɛde ama biribi atumi ɛn Tetele TV so ni yɛda abusuafoɔ nyinaa ase medin de Emmanuel Rampong